Bil-Malti tfottihom hekk. Sem naħseb qalbi ma jaħlix jiena Dr. Sonar, Jean Carl Sonar, eh, tabib tal-familja speċjalista tal-mediċina tax-xogħol. Ehm, l-ewwel darba qed nikteb fuq biċċa karta biex ma ninsa xejn biex nkun qasir ħafna. Ehm, jiena d-darba l-oħra mhux tawdex għawdex ma kontx kont kellimt u qatt jiena nixtieq nikkontribwixxi bix-xjenza, bl-informazzjoni. Naqbel mija fil-mija li ntqal minn ħafna nies, kien hawn ġurnalist naħseb tela' u ġurnalisti oħrajn. Din il-ġlieda id-diskussjoni li ma saritx u l-vot li sar b'mod ristrett, b'libertà ristretta, sar b'informazzjoni inkompluta u hija huwa suġġett komplikat ħafna. Hemm u faċli biex wieħed jintilef, jispiċ, jieħu biċċa minn hawn, biċċa minn hemm, biċċa minn hemm, jipprova jaqgħadhom flimkien ma jagħmlux sens. Però kien aħna bħalma qal il-kollega tiegħi, niġbru l-informazzjoni b'mod bil-Malti idealment. Waħda mid-difetti tiegħi nikteb fuq Facebook ħafna drabi nikteb l-Ingliż. li li jkun li jkun miftiehem u jkun ċar. Allora is-suġġeriment tiegħi jiena l-interess tiegħi nipparteċipa f'dan moviment jekk ma jkunx hemm politika, jekk ma jkunx hemm reliġjon. Jiena Kattoliku, jiena bħal Dr. Delia, bħal Dr. Vassallo, jiena tesserat tal-Partit Nazzjonalista, jiena ma nixtieqx la li jiena niġi biss niġi interpretat li qed inwassal messaġġ politiku jew niġi interpretat li qed inwassal messaġġ reliġjuż. F'dak il-każ jien nirtira lura, ma tarawniex iżjed. Jien nixtieq nipparteċipa jekk il-messaġġ ikun xjentifiku u legali. Għax fuq ix-xjenza u fuq il-liġi din ġlieda tintrebaħ u tintrebaħ żgur. Jekk immorru fuq il-politika ħa ninfirdu. Jekk immorru fuq ir-reliġjon ħa nbeżżgħu jew ħa naffru ċertu nies u l-attakk mill-ġurnalisti għax Il-ġurnalisti, il-maġġoranza tagħhom, qegħdin hemm biex huma jwasslu narrattiva, jiena tkellimt ħafna fi żmien il-Covid għax in-narrattiva ma kinitx korretta. U għadt ċertu affarijiet li llum qed narahom b'għajnejna. Jiġifieri, għax in-narrattiva ma kinitx korretta. Min kellu narrattiva oħra, illum ċertu affarijiet qed idur għan-narrattiva għax ix-xjenza ma tinbidilx. Mela jien nissuġġerixxi li nimxu fuq ix-xjenza. L-ewwel waħda rrid insemmi l-morning after pill, hawn il-kollega tiegħi jkorreġini jekk nagħmel żball. Waħda mill-iżbalji li sar f'dal-pajjiż mela daħħalna l-morning after pill. U minn hemm jibdew l-iżbalji. U għadna li l-morning after pill ma jikkaġunax abort. Hemm żewġ tipi ta' morning after pill, waħda li żżomm milli l-bajda tinqata' u dik trid tingħata immedjatament wara l-att sesswali. Hemm morning after pill li tista' ttiha ġranet wara, li nafu li l-isperma tar-raġel fil-mara jgħix għal ġurnata, mela allura ma jistax ikun li inti tieħu pillola wara tlett ijiem u jwaqqaf l-ovulazzjoni u ma jsirx fertilizzazzjoni. Jikkoreġini il-kollega jekk qed niżbalja. Ara hemm żewġ tipi ta' morning after pill, waħda minnhom li twaqqaf li tinqata' l-bajda, allura ma jsirx konċepiment, allura ma jkunx hemm embrijun. U mbagħad ikun hemm tip ieħor li jwaqqaf l-embrijun li jkun ifforma milli milli jidħol ġewwa l-utru u jibqa' jikber u dak qed jikkaġuna abort fl-ewwel ġranet tal-pregnancy. Dan din id-diskussjoni ma żviluppatx biżżejjed, kien hawn kumitat mmexxi minn spiżjar li qal li qara l-leaflets tal-mediċini u qal li hu konvint li l-ebda wieħed minnhom ma jwaqqaf l-implantazzjoni U imxejna fuq dik. L-istess żbalji għamilna bil-Covid. Qal xi ħadd ħaġa u kulħadd qabel u ħadd ma merih. Jiena naħseb li dak diġà kien żball għax inti għandek liġi li tiddaħħal morning after pill u għandek liġi ieħor li jgħid li ma jistax isir abort u wieħed kontra l-ieħor. Mela hemmhekk għandek argument xjentifiku u reliġju u u xjentifiku u anke legali. M'għandniex għalfejn nidħlu fir-reliġjon. Ħafna minna nimmaġina għandhom twemmin Kristjan. U hemm ovvjament argumenti ċari fil-Kristjaneżmu li jien naqbel magħhom. Però ħadd tagħmel dak l-argument, inti dak l-argument ħa jiġi mpinġi fil-medja, all right, bħala li inti medjevali. Palma provaw jagħmlu li li personalment ma tejet kellim ċertu affarijiet u qalu ħarġu numru ta' assoċjazzjonijiet li qalu l-affarijiet li kont qed jikul ma kollha qed nagħmlu kwota letteratura medika. Min issuġġerixxi li l-argumenti jkunu xjentifiċi. Waħda mill-iktar b'saħħithom hija tal-eugenics, li jiena Dr. Delia naħseb tela, kien jgħinni ħafna b'dan argument. Waħda mill-ewwel affarijiet li saru biex daħlet din il-liġi li bidlu l-liġi tal-ewġenika. X'inhi l-ewġenika? L-ewġenika hija li inti tagħżel persuna mill-oħra Alright? Persuna mill-oħra għax hija inferjuri u inti tattratta l-persuna l-oħra b'inferjorità. L-eugenics hija teorija li kienet ħarġet fi żmien qabel l-oxrinijiet u kienu mxew ħafna fuqha ħafna nies ta' dak iż-żmien, mhux in-Nazisti biss, ħafna nies ta' dak iż-żmien. Li inti l-evoluzzjoni tmur għall-aħjar, mela allura li tmur għall-aħjar hi xi ħaġa tajba. Ikunu użawha din l-argument biex huma jnaqqsu d-drittijiet tal-Lhud tas-Suwed, Gypsies, anke ċertu intellettwali. Din l-idea tal-eugenics li inti jkollok ir-razza pura, ok, minn hemm tiġi l-idea tar-razza pura. Dik il-liġi li daħlet, il-eugenics li daħlet f'ħafna pajjiżi anklus Malta, biex inti tneħħi dawk il- dawk it-tip ta' dak it-tip ta' ħsieb li inti il-purità ġenetika twassal għas-superjarità tal-bniedem U dik il-liġi kellha tinbidel biex tagħmel eċċezzjoni għal din il-liġi. Mela allura din il-liġi tal-IVF, għax qed jgħidu hija tal-IVF, għax qed tagħżel min jgħix u min jintefa' fil-friża, tagħmel distinzjoni bejn żewġ umani abbażi ta' karatteristika U dik fiha nfisha hija eugenics. Issa tgħid li għall-aħjar, issa nġib argument ieħor fuq dan il-punt. Però l-fatt li inti l-liġi tal-eugenika kellha tiġi b'eċċezzjoni u din liġi tirbaħ fuqha allura, ifisser li l-liġi tal-eugenika f'ċertu punt, u f'dan huwa punt importanti, ġiet imdgħajfa. Dik diġà argument b'saħħtu li ma ħariġx. fil-midja u għandu joħroġ waħda u jista' jkun hemm challenge legali kontra dik il-liġi, ċoe t-tibdil tagħha u kieku jien hemm nattakka. Ir-right to choose, min se jagħżel? Mela qed jgħidu hemm tmien, disa', għaxar kundizzjonijiet. Okay. jibdew minn dawl, però mbagħad jekk inti tħares lejn x'inhu jiġri fl-Ewropa, id-Down syndrome qed jisparixxi. Għaliex? Għax qed jagħmlu testijiet fuq l-embrijuni, issa mhux qed ngħidu embrijuni ta' erba' ċelloli, qed ngħidu issa fuq il-livell ta' fetu, jiġifieri meta jkun hemm 12, 13, 14 weeks, jaqbdu il-lining tal-ġuf, jieħdu biċċa minnha, l-amniotic sac, jittestjawha jaraw hekk hemmx 23 chromosomes jew iżjed, jekk inti għandek iktar inti għandek id-Downs mela dik il-baby tiġi aborted. Il-Down syndrome prattikament sparixxa fl-Ewropa. Issa nistgħu nsaqsuhom it-tfal u l-adulti bid-Down syndrome, inti kieku tixtieq li inti ma teżistix? Dik hija dak li qed jiġri. Aħna qed ngħidu se nneħħu l-mard b'din il-proċedura. Kull ma se nagħmlu se neħħu l-ħajja li għandha marda. Mela llum qed ngħidu Huntington scoria, llum qed ngħidu Tay-Sachs disease, gangliosidosis. Bat tkun id-Down syndrome automatika. Eventualment tista' tibda tajt isma' kull ma għandu intelligenza aktar inqas minn 80 Għax inti hemm diversi studji li juru li persuna għandu intelliġenza IQ inqas minn 83 ma tistax tgħallmu għall-ebda xogħol produttiv. Tista' jekk insibu xi assoċjazzjoni ma' xi eh, karatteristika ġenetika, nistgħu nġibu argument li nneħħu l-istupidità. Nistgħu ngħidu pereżempju li pereżempju tagħmel iktar suċċess ta' tkun twil jiena bidi hemm minix qasir. Mela hemm studji ċari li juru jekk inti twil għandek iktar ċans tagħmel suċċess fil-ħajja. Mela l-kura tista' tibda tajt mela dawk li huma qosra nagħmlu l-istess nitfgħu fil-friż. Kif tibda dal-argument? Dal-argument m'hemmx tmiem. Se jkun hemm kumpaniji li jgħidulek isma' trid ikollok baby għajnejh blu, trid ikollok baby li jkun imnieħru żgħir, trid ikollok baby li jkollu saqajh forsi żgħar, twil, qasir, trid ikollok tifla, mhux tifel. Jien irid ikolli tifla, jiena ma rrid ikolli tifel. Tista' tagħżel. U t-tifel jintefa' fil-friżer u titwieled it-tifla, jew it-tifla tintefa' fil-friżer u jitwieled it-tifel. U hekk taħsbu llum li din hi xi forma ta' ċajta. Diġà hemm int fuq il-Facebook qed jgħid jien nixtieq ikolli l-baby tifla jew jien ikolli l-baby blue eyes. Allura issa mur għall-IVF. Mela min jagħżel? U x'inhi l-għażla hija ġustifikata? Mela l-ewġenika diġà tattakka l-prinċipju fundamentali ta' dan il-moviment, ta' din il-liġi, mbagħad hemm livell ieħor. Bħalma qal Dr. Delia, m'għandix għalfejn nelabora, il-fatt li inti qed taqbad sperma u bajta, titfagħhom ġo test tube u tgħaqqadhom, diġà hemm diversi possibilitajiet li jfalli l-proċess anke wara l-konċepiment. Diġà hemm qed tagħmel ħsara, se nitilfu ċertu embrjuni. U mbagħad fil-fatt tal-iffriżar bħalma kellu il-punt tajjeb is-sinjur li tiffriża u terġa' tħoll mhuwiex perfett mela titlef. Però l-argument li ġab Dr. Delija u rridu nkunu ċari hawnhekk dan li jagħmlu iffertilizzaw il-bajda jħalluha tirreplika numru ta' drabi ħajkollok numru ta' ċelloli jieħdu ftit minn dawk iċ-ċelloli janalizzawhom u dawk iċ-ċelloli qed janalizzaw qed jinqatlu dawk iċ-ċelloli. U mbagħad jgħidu mela din il-baby kieku nħalluha tikbar ikollha din il-kondizzjoni ġenetika. Mela din għall-friża, l-oħrajn iħalluhom jiġu implantati. Għall-friża xi tfisser? Tintefa' ġo friża, mela sissa tintefa' fil-friża u ħanispjega. Le, Le, il-ħajja tibqa', però tkun sospiża issa. S'issa l-liġi tal-IVF, dik il-bajda fertilizzata, l-embrijun fl-ewwel stadju tiegħu, jintefa' fil-friża u suppost, skont il-liġi, il-koppji li qalu se jmorru għall-IVF, dawk li jkunu fil-friża eventwalment iridu jkunu kollha impjantati jkunu pregnancy. Però mhux qed isir, ma kienx qed isir fil-prattika, difatti hemm xi 400 ġol-friża. Però ma naqbilx miegħek li se jiġu ttestjati kollha. Din dan it-testjar se jsir fuq dawn il-kondizzjonijiet biss. Mela allura jkunu fil-familji fejn diġà hemm dik il-ġenetika. Issa, issa se jinbidel, issa se jintefgħu fil-friż għal dejjem. Sakemm jinqata' d-dawl, u meta jinqata' d-dawl il-proċess naturali jkompli. Mela, l-intervent fuq l-embrijun biex in-nies ikunu ċari,

Dak bħall-abort, l-abort l-ewwel jidħol jgħidu sa sa sittax-il ċellola, u mbagħad jgħid l-ewwel il-morning of the pill, u mbagħad jgħidu sa tnax-il ġimgħa, u mbagħad erbatax, u mbagħad tispiċċa bħalma nispiċċa spiċċaw biex kun biex is-sinjuri jkunu jafu fl-Olanda it- fuq it-tfal se jibdew jagħmlu l-eutanazija, tifgħat diġà daħlet, li ċertu tfal li jkollhom mard terminali qed ibatu, il-ġenituri jistgħu jagħżlu li t-tifel jew t-tifla tinqatel, għal raġuni biex ma tibqax tbati. Jiġifieri, din l-idea li se nieqfu ta' twelve weeks, fourteen weeks, kif inti taċċetta l-prinċipju, dan ma tiġi estiż bil-mod. Bħalma daħal l-divorzju Malta, l-ewwel erba' snin, f'erba' tim. Issa kemm hi erba' ġimgħat, xahar, dikinhar stess. Mela, il-fatt, biex nikkonkludi, mela, Il-fatt li inti qed tintervjeni fuq l-embrijun u hemm ċans li dan l-embrijun imut, fih innifsu hija kontra l-liġi li tgħid, bħalma qal tajjeb Doctor Delia, li l-embrijun, li kull intervent irid ikun għas-saħħa tal-embrijun. Mela l-fatt li inti qed tagħmel intervent li embrijun jista' jmut huwa per definizzjoni kontra. U hemm alternattiva. Inti tista' tittestja l-bajda tal-mara bil-polar body u inti jkollok indikazzjoni tajba li dik il-marda li qed tfittex Huntington's Tay Sachs whatever ikun preżenti. Mela jekk ikun preżenti, inti dik il-bajda ma tiffertilizzahiex, mela inti ma qtiltx embrijun, inti neħħejt jew warrabt ċellola li mhijiex fertilizzata, mhijiex, hija ħajja, però mhix fertilizzata, it's a, it's one half of the two halves needed. U l-ħajja umana tibda meta jingħaqdu żewġ ċelloli, u d-DNA Skużani. DNA mill-mara, le m'għandi bżonn il-mara, si, thanks. Id-DNA mill-mara tingħaqad mal-DNA tar-raġel u single strand, single strand jingħaqdu flimkien u jkollok iktar komplikata minn hekk. Ikollok double strand u hemm li jibda l-individwu li għandu biċċa mir-raġel u biċċa mill-mara U dak l-individwu l-ewwel darba li jibda meta dawk iż-żewġ partijiet tad-DNA jingħaqdu jifformaw ċellola ġdida b'dik id-DNA. Dik l-ewwel ċellola hija l-ewwel ċellola tal-bniedem ġdid. U dik hija, l-ewwel nett, ħajja żgur, m'hemm l-ebda dubju li ċ-ċellola hija ħajja. U dak huwa l-ewwel stadju tal-individwu. Mela xi ħadd jgħid li l-ħajja tibda taħt erba' ġimgħat jew tmien ġimgħat jew ma jafx x'inhu jgħid. Ix-xjenza diħa nirbħuha bix-xjenza. Jiġri suġġeriment tiegħi li minnhom il-qudiem niffukaw biss fuq ix-xjenza. Ma nitkellmux fuq partiti politiċi, ma nitkellmux anke fuq reliġjon, ma nitkellmux fuq affarijiet li huma wieħed jista' jargumentom hemm pożizzjonijiet differenti, ix-xjenza ma tinbidilx. Anke r-reliġjon ma jinbidilx, anke l-Bibbja mhux se tinbidel, jiġifieri. Però l-Bibbja mhux kulħadd jaċċettaha. Però x-xjenza ħafna iktar diffiċli biex xi ħadd jgħid li x-xjenza ma tapplikax. Hemmhekk għandna argument ħafna iktar b'saħħtu u l-ieħor huwa l-legali għax hemm inkonsistenzi ċari fil-liġijiet ta' Malta bid-dħul ta' din il-liġi. Wieħed jista' jikkontesta u kieku jiena fil-pożizzjoni tal-President, jien min issa niffirma u ma jiffirmahiex u naħseb għandu dritt ma jiffirmahiex, hija u ma jkollux għalfejn jirriżenja, ma jiffirmahiex għax hemm inkonsistenza f'din il-liġi mal-liġi Maltija. Grazzi.